איז שטארק געווארן איינע איינע פון די ניגונים פון בעל עלילה, דאן האט ער געמאכט עטליכע ניגונים, ס'דא מען זאגט אז ער האט געמאכט צען ניגונים, למעשה איז דא מער ווי צען ניגונים וואס אונז ווייסן וואס מען זאגט אז ס'קומט פון פון בעל תניא, אבער ס'איז נישט קלאר פונקטליך וועלכע פון זיינע פון די צען וואס גייען אריין אין די אין די צען ניגונים, באוויסט איז. הרב דארט בובוס, מיט טוביה מקייני, קהליאתו, קול דודי, און נאך איז דא נאך עטליכע ניגונים, חלק זענען וואס? בני חו ל איז נישט קלאר צו ס'איז טאקע זיין ניגון, ס'איז איינע פון די ספיקות, ס'איז דא צוויי ניגונים וואס ווערן אנגערופן א דביקות, דביקות חבד, איינס איז תפלת שבת איינס איז תפלת ראש השנה, דביקות חבד הייסט בשעת'ן דאווענען מ'האט אזוי ארויסגעגאנגען עפעס, נישט ממש א ניגון ס'הייסט אזוי מער ווי א תנועה.

שטארקע וואלט אויפן צוריק קומען צו די ניגון קהל טערק, ס'איז גאר א אינטערעסאנטע ניגון, אבער באקאנט אין די וועלט איז קהלי אתא, וועלכע א ניגון וואס די עולם קען. וועלכע ניגון קען די עולם?

פרשת שמות, און דעמאלטס איז בכלל געווען א גרויסע סערה, עס איז הונדערט פֿופֿציק יאר, לובאוויטשער האט עס גערופן שנת הקן, געמאכט אסאך הכנות אויף דעם, האט געמאלט געלערנט, געגעבן געלט אין די נומבער פון הונדערט און פֿופֿציק, אבער קוקט אויס אז יענע יארן איז נישט געווען יעדע יאר פארברענג איך אויף ד' טבת. יענע יאר מוצאי שבת, כ'טוה מוצאי שבת, האט מען דיר געווען אז מ'גייט זיין פארברענגען ממש אביסל פארדעם, און ווי מ'זאגט די פארברענגען האט זיך אנגעהויבן פונקט אין די צייט ווען די סטארקעסט איז געווען, כ'דענק נישט פונקט אויפן שעות איז אריינגעקומען צום פארברענגען, האט אנגעהויבן אז. ס'איז מקובל, די אדמו ר זאגט עס, כ'דענק נישט בשם וועם, אז בכלל ביי א יארצייט איז די צדיק איז מעורר רחמים אויף די חסידים, זייערע ווייבער און קינדער, זייערע משפחות. די וועלכע נעמען דעם טאג אויף צו מוסיף זיין און לערנען פון דעם צדיק בעל עלילה אין א חסידישע פארברענגען, ביי זיי איז דא א ספעציעלע התעוררות רחמים, ווייל דאס איז, דאס איז די פארברענגען, דאס איז די פדיון נפש. קוויטל זיך א פדיון נפש, די פדיון נפש וואס מען געבט פארן צדיק און טאג פון זיין יארצייט איז דאס די פארברענגען, ממילא איז דא א ספעציעלע התעוררות וואס די בעל הילולא איז מעורר רחמים אויף די אלע וואס זענען משתתף אין די פארברענגען. איז קודם כל, איז א, מען רעדט פון א צדיק בעל עלילה, בעל תניא, איז איך פארשטיי מען לערנט דא זיין תורה, איך ווייס נישט וויפיל ווייסן אסאך וועגן אים, און איך וויל נישט מאכן יעצט זאגט מען א, מען גייט זיך אוועקזעצן מיט סתם א מעשה, אזוי פשוט, אביסל בקיצור נמרץ, זיין לעבן, ווי עס האט זיך אנגעהויבן, ווי עס איז געגאנגען, עטליכע אינטערעסאנטע זאכן, אפשר מוז איך אפשטעלן אויף, אדער צוריק קומען צו פארשידענע נקודות. באטאני איז געבוירן געווארן צו א טאטע און מאמע, דער טאטע האט געהייסן ברוך, די מאמע האט געהייסן רבקה, וואס זיי זענען געווען פון, כ'מיין שוין געווען, דעמאלטס געווען תלמידי בעל שם, ס'איז נאך געווען פאר די בעל שם איז געווען א גרויסע רבי, אבער שוין יא געווען א רבי, אבער דאס איז געווען אזעלכע חבירים פון געהויבענע אידן, צדיקים נסתרים וואס האבן זיך געדרייט ארום דעם בעל שם טוב, איז זיין טאטע געווען איינער פון זיי, און ער איז געקומען צום בעל שם טוב זאגן אז ער האט שוין קינדער, און בעל שם הקדוש האט אים צוגעזאגט א בן זכר. און טאקע אז זיי זענען אהיים געגאנגען און עס איז טאקע נפקד געווארן צו קומען צו די אפשערן האבן זיי געקומען בעטן רשות אז אז מ'זאל קענען ברענגען דעם קינד צום בעל שם טוב, בעל שם טוב איז געווען זייער רבי, קענען אפברענגען די קינד צו אפשערן ביים בעל שם טוב. האט דער בעל שם טוב געזאגט אז מ'קען אים ברענגען, אבער מ'טאר אים נישט דערציילן ווער ער איז, ער זאל נישט וויסן ווער דאס איז. זיי זענען געפארן צום בעל שם, מען האט אפגעשוירן דארטן, און ווען די קינדער האבן געפרעגט, וואלט איינער געפרעגט ווער איז דער ביי וועם מען האט אפגעשוירן, זאגט ער, דאס איז דער זיידע. און ער האט טאקע פון נישט געוואוסט פון בעל שם הקדוש, נישט געוואוסט פון תורת החסידות פאר אסאך יארן, און אינטערעסאנט איז, מ'קען פעסט פארווארד אז.

דעמאלטס האט די מגיד געוואוינט אין ראוונע, און טאקע געווען פון דארט פון ווען ער איז געקומען ביז די הסתלקות איז ער געווען אין ראוונע, און איז געווען דארט בשעת די הסתלקות, איז ווען ער איז אנגעקומען און מען האט אים געזאגט אז די רבי די מגיד האט געהייסן אים שרייבן ער זאל קומען, האט ער געגעבן א קרעכץ און איז גע'חלש'ט. און מ'האט נישט געוואלט פארציילן פאר די מגיד, אבער שפעטער מ'האט פארציילט דעם מגיד, כ'דענק נישט יעצט די גאנצע אריכות, אבער צום סוף ווען ס'האט זיך געהאלטן פאר די הסתלקות און די תלמידים זענען געווען ממש אויסער זיך אז דער מגיד גייט נסתלק ווערן, האט דער מגיד געזאגט אז וואס עטס פילטס יעצט האט ער געפילט דעמאלטס, איך האב געפילט ווי א קינד ביים

און ווען ער איז אויפגעוואקסן האט ער געלערנט אסאך נגלה, הלכה און כל פארשידנס, שפעטער איז ער איז ער אריין אריין האט זיך אנגעהויבן אריינטוהן אין של ה, די לשון איז אז פאר ער איז געקומען צו חסידות איז ער געווען א של ה איד, געדאווענט מיט מיט סידור השל ה, מיט די ענינים פון של ה, און נישט נאר דעם נאר געהאט ארום זיך א חבורה פון יונגעלייט וואס ער האט זיי מדריך געווען על פי די של ה. עד כדי כך אז ווען ער איז א חתן געווארן און ער איז געווארן א איידעם ביי הרב שקאל אין דאכט זיך שליט ליבאוויטש אדער שליט ליבאוויטש איך ווייס נישט ווי איז איז איז דער רב שקאל האט זייער נישט נישט געקענט פארליידן די הנהגה פון פון בעל תניא ער האט געדאווענט לאנג ער האט ס'איז געווען א גאנצע נישט קיין מיושב'דיגע הנהגה. זיין ווייב האט עס אבער ארויפגעקוקט, זי האט עס אנערקענט אז עפעס א העכערע עבודה, און ווען ער האט זיך געבעטן ביי איר זי זאל אים אפגט'ן האט זי בשום אופן נישט געוואלט. האט עס מגדיר אנגעטון אסאך צרות, כ'ווייס נישט ווער ס'ווייסט אז ביי אונז איז די מנהג אז יו ט כסלו עסט מען שווארצע קאשע, וואס הייסט שוין שווארצע קאשע?

מען מאכט די סעודה יעצט, נאך די סעודה לייגט מען אוועק אלע עסן, מען לייגט אלעס אוועק, ס'איז גארנישט מער דא. זאל ער זיך אויסלערנען אז ער וויל האבן סעודת שבת, ער וויל האבן אויף קידוש מאכן זאל ער קומען אין צייט. נו, ער האט נישט געזאגט קיין מעשה, ער האט געדאווענט, ער האט געענדיגט סעודה, קומט ער צו גיין צום שווערן שטוב, זיין רעבעצן האט געווארט פאר אים, און ער וויל מאכן קידוש. נישט קיין וויין, נישט קיין חלה, ס'איז גארנישט דא. איז ער. די שווער האט געהאנדלט מיט ברוינפן, זי איז געגאנגען אין קעלער ווי געהאלטן די ברוינפן, מסתמא ברוינפן דאמאלטס איז נישט געווען אזוי פונקטליך ווי היינט פערציג פערציג פראצענט אלקאהאל, ס'איז געווען א זעקס ניינציג צו א העווי העווי אלקאהאל, און האט געוואלט מאכן קידוש, קידוש האט ער נישט געטראפן גארנישט, ער האט געטראפן נאר איין שיסל, האט ער אנגעפילט די שיסל, איז בעצם על פי ההלכה איז מלא בלי לגמור גענוג. אבער ער האט מחמיר געווען, אזוי איז טאקע מנהג חבד, אז מ'טרינקט נישט מלא לגמא ביי קידוש, נאר מ'טרינקט רוב כוס. נישט קיין חילוק ווי גרויס ס'איז, רוב כוס. איז אז די כוס איז א גרויסע שיסל, און רוב כוס דארף מען טרינקען, און פון אזא, נישט קיין וויין, נאר א ברוינפן, איז עס געווען ממש סכנת נפשות ממש. האב מיר געדארפט עפעס כאפן דאס הארץ נאך צו טרינקען אזויפיל בראנפן, איז מען ארויפגעגאנגען אין אויוון, איז הגם טאקע מען האט אוועקגעלייגט אלע עסן, אבער די שמוציגע טעפ האט מען נישט אוועקגעלייגט, עס איז געווען איין טאפ וואס אין וואס דארט האט מען אין די טאפ האט מען געקאכט קאשע, און. די אונטן פון די טאפ איז נאך געווען צוגעקלעבט פארברענטע שטיקלעך קאשע, און דאס האט ער געגעסן, און דאס האט אים געקענט אפראטעווען, די אלקאהאל וואס גייט אריין אין מאגן פשוט קען זיין א סכנה, אינטערעסאנט א אולסער, וואטעווער, עס קען ווערן ערנסטע קאמפליקעישאנס, אזוי האט ער געהאט וואס אלס זכר פון די נס, זעט אונז יעצט ער האט געגעסן שווארצע קאשע, אבער על כל פנים ער איז געווען א איד וואס האט געלעבט אין. און של ל און כוונת הש ל, שפעטער האט ער האט ער איז ער געקומען צו צו מסקנא צו אן אנדערע פלאץ עס דא צו חסידים פארציילן אז ממש די של ל איז אים געקומען אין חלום און זאגט מיר דארפן א רב פאר מען לערנט סידור הש ל ספרי הש ל און מען דאווענט סידור הש ל מען דארף האבן א רב זאגן אים טראכטן אז מיר ווילן האבן א רב ווי גייט מען? זיך נאכגעפרעגט און ס'איז געוואר געווארן די כלל'ס זאכן די זאכן ווייסט מען אבער פשוט איבערגיין אין קורצן אז אין אין ווילנע איז דא די גרא און אין מעזריטש איז דא די מגיד און די ווילנע וואס לערנט מען אויס? מ'לערנט אויס ווי צו לערנען דארט איז דא גרויסע לומדים מ'לערנט אסאך און אין מעזריטש איז דא דארט לערנט מען אויס ווי צו דאווענען. האט ער געזאגט, לערנען קען איך שוין אביסל, דאווענען קען איך נאכנישט. אינטערעסאנט, ס'איז זייער אינטערעסאנט ווייל האט ער געווען א של ה איד, ער האט געדאווענט, אבער זאגט ער, דאווענען קען איך נאכנישט. ממילא איז ער געגאנגען קיין מעזריטש. און ער איז געגאנגען קיין גוט מעזריטש. אינטערעסאנט איז נאך איין זאך, אז ווען ער איז אנגעקומען דארטן, האט עס אים נישט געכאפט. ער האט געזען טאקע די הל' חלק ביי מגיד, ווי די עולם דאווענט און די עולם ליגט עפעס אין העכערס, ס'האט אים נישט געכאפט. און מאכט לענ אוועק צו גיין. אוועק גייענדיג האט ער זיך דערמאנט אז ער האט איבער געלאזט עפעס א שאלטץ, איך ווייס ער האט איבער געלאזט אין ביים מגן בית מדרש, איז ער צוריק געגאנגען. ער איז צוריק געגאנגען איז פונקט אריין געקומען דארטן א שאלה פון א טרייפות, און מען האט געפרעגט דעם מגיד, דער מגיד ווייסט דאך, דער מגיד איז געווען א גרויסע א ריזן תלמיד חכם, געווען א חבר פון בני אישי, און. ס'איז געווען אינטערעסאנט, ער איז געווען א גרויסער מקובל אויכעט נאך פון פאר ער איז געקומען צום בעל שם טוב. שוין זאגן א אינטערעסאנטע מעשה וועגן אים אויכעט, אבער ער האט געווען א גאר א גרויסע תלמיד חכם, מען האט געפרעגט א שאלה האט ער אנגעהויבן מפלפל זיין אין די ראיה, איז יא טרייפה און נישט טרייפה, און ווי ס'איז משמע אז שפעטער, יארן שפעטער ווען מען האט פארטריבן די בארדיטשובער פון מינסק, און. אויך איז עס געווען עפעס א שאלה פון א ראיה, און דעמאלטס האט האט מען געזאגט אז א בארדיטשעווער קען נישט לערנען, ער איז געווען דארטן דער רב, איז האט בר תניא געשריבן אז שבט תחכמוני דארטן ביים מגיד און עס איז געווען א שאלה און מען האט געדאנגען ווען אויף א ראיה, עס איז משמע אז עס איז געווען די זאך אבער לאו דווקא. קענסט גיין אנדערע מאל. על כל פנים, און דאס און דאס האט אים געכאפט די. דאס איז נאכאמאל אינטערעסאנט, מצד אחד איז געווען א שלוה איד וואס איז געלעגן אין דאווענען, מצד שני האט ער געזוכט דווקא א פלאץ נישט ווי מען לערנט אויס ווי צו דאווענען, ווי מען לערנט אויס ווי צו לערנען ווי מען לערנט אויס צו דאווענען. סוף כל סוף וואס האט אים געכאפט איז געווען די חריפות און נגלה. אבער למעשה איז ער געבליבן דארט און ער און ער האט געווארן איינער פון די תלמידים, געווען די יונגסטע תלמיד.

ווען דער מלאך האט זיך נישט געכאפט, האט ער צוריק געדרייט די זייגער, אזוי האט ער באקומען אנשטאט דריי שעה האט ער באקומען ווייס פיר פינף שעה. זיי האבן זיך דאך געזאגט אויף דעם אז עס איז געווען נאך מער געשמאק ווען מים גניבים יתוקי. אז עס איז אים געווען זיס דאס אז די מים האט ער אריינגעכאפט. כ'פארן וועט באלד אפשר באלד צוריק קומען די חברותא'שאפט וואס זיי האבן געהאט. אבער אזוי איז ער געווארן א תלמיד פון מגיד.

אפשר צו אדעסע, ערגעץ לעבן לעבן די וואסער, האבן זיי אים זיך געבעטן ביי אים ער זאל בלייבן אין רוסלאנד, ווייל ווער וועט פירן ווייטער די חסידים אין רוסלאנד? זיך איינגעבעטן ביי אים ער האט מאכט געלערנט צו בלייבן, שטייט אז ער דעמאלטס האט איבערגעחזרט, כ'מיין די אכצנטע מאל, האט ער איבערגעחזרט דעמאלטס שס דארט אין יענע שטאט, שפעטער איז ער צוריק געפארן. ס'איז בערך אין תקפ לז תקפ לז האט ער אנגעהויבן פירן. א חסידות פון פירן א געהעריגע וואס איז געווארן א רבי, און דעמאלטס האט ער אנגעהויבן אנגעהויבן די די איך קען די יסודות פון פון חבד, און ס'איז געגאנגען מסתמא ווייטער אויכעט, אבער על כל פנים ביז תקי מ ח דעמאלטס איז געווארן א שטיקל מחלוקת צווישן אנדערע תלמידי המגיד אין די בעל תניא, דעמאלס איז עס ממש געווארן אפיציעל, דעמאלס האט געעפנט כולל חבד, האט ער אנגעהויבן ממש חסידות חבד, ס'איז נישט, ביז יעצט איז געווען א רבי אין רוסלאנד, ער האט געהאט מסתמא פון שטייגער פון חבד, אקעפנים חבד ווי עס איז געווען אין אנהייב, ס'איז דא שלבים ווי עס האט זיך געטוישט, ס'איז געווען. אין ספר היום יום זאגט ער דארט אז דא אפאר שלב מיינט ס'געווען תורות און דרשות פסגומים ווייסט ווי ס'איז געווארן די חסידות חבד בפרט נאך די ארעסט אין פעטערבורג ווען עס איז ארויסגעקומען דעמאלטס איז ער אנגעהויבן זאגן די לאנגע תורות אבער תקי מ ח בערך האט זיך אנגעהויבן די גאנצע די גאנצע חסידות חבד און אזוי איז ער געווען ביז בערך צען יאר שפעטער ווען ער האט ארויסגעגעבן די תניא איז אויפגעפליען זיין דעמאלטס האט שוין אנגעהויבן פארשפרייטן די חסידות חבד אויף א גרויסע פארברייטערע פארנעם דעמאלטס האט שוין אנגעהויבן פארשפרייטן די קונטרסים אזוי ווי עס האט דעמאלטס געהייסן און בפשטות עס ארויסגעגעבן תו' קיף ני אין זיין שוין בערך תו' קיף ל ז האט ער שוין אנגעהויבן ארבעטן אויף דעם אויב איז מקובל אז צוואנציג יאר האט ער געארבעט. אויף די ספר התניא, אז עס איז ארויס געקומען תקפ ג ניסן מיינט בערך תקפ ל ז, דעמאלטס ביי די ווען די עליה פון די רבי מענדל וויטעפסקי האט ער שוין אנגעהויבן ארבעטן אויפן ספר התניא, און תקפ ג ניסן דעמאלטס האט מען עס געדרוקט אלץ א ספר, נאכדעם תקפ ג ניסן איז געווען די ארעסט און מען האט אים באפרייט. און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן א נייע סדר, דעמאלטס האט מען ממש די חסידות חבד ווי מ'רופט עס נאך פעטערבורג, און תוו ק סמך א' האט ער שוין נישט געקענט זיין אין די ערשטע פלאץ ווי אין ליאזן, ער איז געווען אין ליאדי, ס'איז געווען א נייע תקופה בכלל, ס'דא תקופת ליאזן און תקופת ליאדי, איך זאג ממש בקיצור נמרץ בשביל מיר האבן א שטיקל בילד, ביז די ענד פון די תוו ק סמך א', ביז בערך תוו ק, אין די תוו ק עיינ'ס האט זיך אנגעהויבן דעמאלטס א גאנצע א גאנצע מחלוקת צווישן צדיקים לגבי פאליטיק וואס האט זיך געטון דעמאלטס אין די וועלט, ס'איז געווען א מלחמה צווישן נאפאליאן וואס איז געווען די פראנצויזישע קייזער און די רוסישע צאר, און זיי האבן געהאט א מלחמה, און ביי צדיקים איז דאך יעדע זאך איז געווען נישט סתם עפעס א מעשה שהיה, נאר ס'איז געווען עפעס א ענין און ס'האט געהאט צו טון מיט אידן מיט עבודת השם. איז געווען צוויי צדדים ביי צדיקים, וואס איז געווען די מחלוקת? די קייזער, נישט פראנץ יאזעף, נאפאליאן, ער האט געזאגט אז ער האט צוגעזאגט אז זיין פרייהייט פאר יעדעם איינעם, ווי מען רופט אויף ענגליש equal rights, יעדער איינער האט נישט קיין חילוק א איד נישט א איד, יעדער איינער איז די זעלבע, און יעדער וועט קענען גיין אין קאלעדזש און אלע זאכן. און זאגט און אידן וואס זענען האבן דעמאלטס געלעבט אונטער די צאר איז עס געווען א מורא'דיגע בשורה, די בשורה איז אז ברוך השם גייט מען נישט דארפן ליידן, די צאר האט ממש געפייניגט די אידן, מען ווייסט די ביטערע גזירות וואס די צאר האט געטון במשך אלע יארן, ממש אויסגעקוועשט די אידן צו בגשמיות אפילו ברחניות, אבער עס איז געווען ממש געפערליכע גזירות, און אז די. פראנקרייך גייט געווינען וועט זיין א מחאה און וועט זיין וועט ווערן רואיגקייט און אזוי טאקע האבן געהאלטן אסאך תלמידי המגיד ובראשם איז געווען די קאזשניצער מגיד מצד שני איז געווען די צאר האט געטענהט ניין פארקערט ער גייט ווייטער גיין. דאס הייסט די צד נישט געהאט א מחלוקת מיט אים, וואס זיין שיטה געווען האט מען געוויסט אז ער גייט ווייטער פייניגן, אבער בעל התניא האט געהאלטן אז די צד איז בעסער ער זאל געווינען, פארוואס? ער זאגט מען האט אים מגלה געווען פון הימל, געהאט רעכטס מסתמא נישט פונקטליך די די צייט אבער געהאט עפעס א האט אים מגלה געווען פון הימל אז אויב די צד וועט געווינען, איז טאקע בגשמיות וועט עס זיין זייער שווער, אבער ברוחניות וועלן אידן בלייבן מיט א מורא'דיגע שטארקע טיפע אמונה, און אויב די קייזער וועט געווינען וועט טאקע זיין גוט בגשמיות אבער די אידישקייט וועט אוועקפאלן, אזוי האט מען טאקע געזען די אנגעקומענע פרייהייט און פרייע מדינות אין פראנקרייך איז אסאך אידישקייט דעמאלטס געווען די השכלה, און איז פארקערט דארף די צער געווינען. און די צוויי צדיקים פארשטייט זיך האבן נישט גערעדט איינער מיט די אנדערע, אבער זיי האבן געוואוסט, זיי האבן געהאט וועגן ווי אזוי זיי האבן געפירט די מלחמות, און עס איז געווען אזא אפגעמאכטע זאך צווישן די צוויי צדיקים, אז ווער ס'גייט בלאזן שופר, לכאורה ראש השנה תקפ א אין גימל, ווער גייט בלאזן שופר ערשט, זיין צד וועט געווינען. איז די קושן צום מגיד אויפגעשטאנען גאר פרי ראש השנה, גייסט נישט גלייך מ'זאל זיך שטעלן דאווענען, זיך שטעל דאווענען, מ'האט נישט געדאווענט אן קיין אריכות, מ'זאל שנעל דאווענען, קריאת התורה, און גלייך נאך קריאת התורה האט ער גענומען דעם שופר אין האנט, ער וויל בלאזן, און ער וויל אנהייבן בלאזן זאגט ער, אה, דער ליטוואק האט מיך אויסגעכאפט, פארוואס? ווייל ביי א תניא איז אויפגעשטאנען אינדערפרי נאך פאר שחרית אלעס גלייך גענומען דעם שופר גלייך געבלאזן די תקיעות, און טאקע אזוי איז געווען אז דעמאלטס האט די צאר געווינען און נאפאליען האט געהאט א מיסע מפלה, דערווייל איז אבער נאפאליאן אריינגעקומען אין רוסלאנד, און די בריטאניע האט, אינטערעסאנט, האט אפילו בגשמיות זיך אריינגעמישט אין מלחמה, געשיקט איינע פון זיינע תלמידים, זיינע חסידים, געהייסן געהייסן ר' משה מייזליש, ער זאל גיין ווערן א שפיאן ביי נאפאליאן, און ער זאל איבערגעבן סודות פאר רוסלאנד. באוויסטע מעשה אז איינמאל אז איינמאל איז דער נאפיאן אריינגעקומען און מען האט אים געפרעגט ער איז ממש געווען פון די העכסטע העכסטע מענטשן ער האט געזען אלע פלענער און אלעס געקענט איבערגעבן פאר דרויסן איז נאפליאן אריינגעקומען און געזען דארט א פרעמדע מענטש פרעגט ער ווער איז דאס האט ער אים געזאגט אה ער אים קען מען פארלאזן ער איז געטריי נאפליאן האט עס נישט געקויפט איז נאפליאן צוגעגאנגען צו אים.

ווייל תענית האט אונז אויסגעלערנט, דער רבי האט אונז אויסגעלערנט אז מח שליט על הלב, דאס איז מיר בייגעשטאנען, איר קענט קאנטראלירן די הארץ אז ס'זאל נישט פאמפן מער ווי וויפיל ס'דארף. סתם אינטערעסאנט אז ער האט זיך ממש אריינגעלייגט דבר תעניא אין די מלחמה. אבער ער האט געהאלטן אז דער נאפאליאן איז א מורא'דיגער מכשף, און איז ממש א סטרא אחרא, און מ'דארף אנטלויפן פון אים, מ'טאר נישט האבן קיין שייכות מיט אים. און ער וויל נישט זיין אפילו איין מינוט אונטער די די נאפליאן'ס מלוכה, ממילא אז נאפליאן האט זיך גערוקט נענטער צו די שטאט ליאדי ווי בארטאן איז געווען, האט ער מחליט געווען אז מען דארף מען דארף אנטלויפן, עד כדי כך מען איז אוועק געגאנגען פון שטאט, האט מען זיך דערמאנט אז מען האט איבער געלאזט, מען האט איבער געלאזט סליפערס, איבער געלאזט אין שטוב, האט ער געשיקט א שליח זאל צוריק גיין דארטן, ער זאל פארברענען די גאנצע הויז מיט אלעס וואס איז דא אין אים, און ער איז ארויסגעקומען אוועק פארן פון שטאט, איז אריינגעקומען א פליאן אין שטאט, האט גלייך געפרעגט ווי ווי איז די הויז פון די פון די די צדיק, האט ער געוואגט, ער האט געוויזן אז ס'איז אלץ פארברענט, ס'איז שוין גארנישט דא, און עס האט האט מורא'דיג מורא'דיג געבאדערט פאר נאפאליאן אז ער האט אים פארפאסט. און למעשה אזוי איז מען געפארן ווייטער, און ווי איז מען געפארן? מען האט נישט געהאט קיין פלאן, יעדע מאל פאר מען איז געדארפט, מען האט געדארפט גיין ווייטער איז ארויסגעקומען פון וואגן, האט אראפגעלייגט דעם שטעקן, האט זיך אנגעלאנט אויפן שטעקן און געזאגט מען מוז גיין רעכטס אדער לינקס, און ווי אזוי איז עס געווען? עס איז געווען א גאנצע וועג פון וועגענער, און אין די ערשטע וואגן צוזאמען מיט בעל התניא איז געזעצן זיין אייניקל דער זון פון מיטעלע רבי, געהייסן רבי נחום, רבי נחום נחום, געהייסן נאך רבי שלום המגיד, און נאך נישט אזוי לאנג נאך מער ניין, און און ער איז יעדע מאל האט נחום זיך אנגעלאדענט האט ער געזאגט פאר די אלע וועגענער ווי מען גייט יעצט גיין.

מוצאי שבת פרשת שמות איז דעמאלטס איז ער נסתלק געווארן און מען האט אים גענומען צו האדערטש וועגן דעם סתם כ'ווייס נישט וואס איז די מעפ, האדערטש איז טיף טיף אריין אין אוקריינע ס'איז בכלל נישט לעבן ווי ליאדי, ליאזנע, ליובאוויטש די אלע שטעט זענען אין גאנץ א אנדערע געגנט ווי איז מען אנגעקומען פארוואס איז מען אנטלאפן מען איז אוועק געלאפן פון נאפאליאן איז מען אנגעקומען טיף אריין אין אוקריינע און מען האט אים געלייגט אין האדערטש נישט ווייט פון די שטאט פיענא.

נו, אז מ'קען. אה? די עולם קען וואס די עולם איז נפשי

פאר די ניגון אז ס'קומט די צווייטע פאל קען מען קודם שוין זיכער איז אנגענומען די וועלט און אפילו אין חבד אויך אז מ'זינגט עס קיין בקודש חזית איכה מ'הערט די טעיפ פון די באבטשער וואס זינגען די ניגון וואס

סמוך הוא נפשי כמוך הוא בשרי, כהנה אזוי אויך ביי קודש חנותיך וויל איך זעהן די אייבערשטער. הבעל שם טוב האט געטייטשט, כהנה ביי קודש חנותיך, הלוואי ביי קודש חנותיך. ווען א מענטש איז בערב צוה ואוהב בלי מים, דעמאלטס איז דא א מורא'דיגע עגונה, מ'טראכט פשוט בגשמיות, ווען א מענטש איז אין מדבר איז ער מורא'דיג דארשטיג. פארוואס? האט אביסל וואסער, און האט נישט קיין סאך וואסער, נישט גענוג פת לבשרו, ווייל ער ווערט ממויד'דיג דארשטיג און סוואט, שטייט אין א שיינקייט מען קומט אריין אין שטאט, האט ער פילעפ נישט געטרינקען מער וואסער, די פאקט אז ער איז אין שטאט ווי עס איז דא וואסער, איז מען נישט אזוי דארשטיג. האט די בעל שם הקדוש געזאגט, קיין, בקודש חזותיך הוא, נישט אזוי אויך, נאר הלוואי, הלוואי ביי קודש חזרת יחו. ווען מען איז בארץ צו ובאוהב, מען איז ווייט פונעם אייבערשטן, מען געפינט זיך אין א פלאץ ווי מען פילט נישט גוט, מען זוכט א התקרבות צום אייבערשטן, דעמאלטס פילט מען מורא'דיג די געגועים, די צמאון צום אייבערשטן. אבער הלוואי ביי קודש חזרת יחו, אז מיט קודש זאל איך אויך האבן די געגועים, די צמאון וואס איז דא.

פארט וויל דאך יא האבן די געגועים לצמאון, וויאזוי קען מען מאכן אז מ'זאל האבן געגועים לצמאון ווען מ'איז נאנט? ווען ס'איז בכלל, רעדט זיך פון פון א יום הילולא, א ווארט פון בעל הילולא. תניא איז מייסד צו טאטען צו לערנען יעדן טאג א שטיקל א שטיקל אין תניא, און מען ענדיגט עס אין א יאר צייט, איז היינט האט מען געלערנט פרק ט ו ערשטע האלב, מארגן די צווייטע האלב, און די נקודה פון פרק ט ו, איך ווייס נישט ווער עס האט געלערנט שוין אים, נקודה איז, ער רעדט דארטן אז.

אוודאי שלא אוודאי איז נאך צוויי סארטן מענטשן. פארוואס? וויאזוי קען זיין אזא זאך? כ'האלט די ספר איז דער ספר של בינונים, און די גאנצע ספר וויל ער מסביר זיין די ענין פון בינונים, א בינוני. אוודאי שלא אוודאי איז צוויי מדריגות אין א בינוני. און די אוודאי איז נישט קיין צדיק, און די לא אוודאי איז נישט קיין רשע. און נאך מער, דער אוודאי באופן חיצוני איז אין א נידריגערע מדריגה ווי דער לא אוודאי. וואס איז פשט פון דעם? איז ער מסביר אז ס'איז דא א ענין פון עבודת השם, מ'דארף דינען דעם אייבערשטן. דינען דעם אייבערשטן מיינט אז מ'דארף. ארויסגיין פון די אייגענע מציאות, מ'דארף זיך ברעכן, מ'דארף טון אנדערש ווי די הרגלות, און במילא וואס מ'טוט, יעדע זאך וואס מ'טוט, אויב בין איך באקוועם מיט וואס איך טו, אויב איז עס אין מיין, ווי רופט עס אויף ענגליש, מיין קאמפארט זאון, איך גיי נישט ארויס אביסל אינדרויסן פון וואס איך בין באקוועם, מער הייסט ער א לא יעבוד? ער זאגט יעדער האט א דוגמא, איינער וואס האט איז א מסמר בטבעו, ער לערנט אַכצן שעה א טאג, אבער ס'קומט בטבע, ער איז א מסמר, כאטש קיין ער דארף נישט קיין קיין זיך ברעכן מיט די יצר הרע, ער דארף נישט זיך ברעכן און זיך מחמת א יצר צו לערנען, דאס איז זיין טבע. ער איז א לא עבודה, ער דינט נישט דעם אייבערשטן. דאס איז נאטירליך וואס ער איז. וואס טייטש א עובד השם? עס מיינט די חילוק פון עבד און עובד. עבד מיינט איינער וואס איז א עבד, ער טוט. עובד מיינט איינער וואס האלט אינמיטן די עבודה. דער עבודה, דער עבודה הייסט איינער וואס ער ארבעט

ער זאגט נאך נאך א דוגמא, אז איינער וואס האט נסיונות און תאוות, איינער וואס א מצונן בטבעו, אזא נאטירליך אזא קאלטע מענטש, ער ווערט נישט אנגערייצט און נישט קיין עובד השם, ס'איז גוט, ס'איז פיין, ס'איז אלעס, האט נישט קיין מלחמת היצר, ער דארף זיך נישט שלאגן, ער דארף נישט ארויסגיין פון זיך, ער דארף זיך נישט ברעכן, אפשר ענגערט דער צווייטער. וואס אמאל מען טראכט אוי רחמנא לצלן אז איך האב נסיונות איך האב שוועריקייטן, פארקערט דווקא דער וואס האט שוועריקייטן און ער ברעכט זיך אויף די שוועריקייטן דווקא ער איז עובד השם. און דאס איז די מארגנדיגע תניא וואס ער ברענגט דארטן אז אזוי טרעפט מען די גמרא אויך אז ס'איז געווען א סדר לאז מיר זאגן אין די היינטיגע מאנסי וועלט מ'נעמט א טעקסי איז האבן זיי איין פרייז אין די ווילעדזש

גאנצע הונדערט זיס צו געבן פאר די עלעפטע מיל, פארוואס? ווייל דאס איז שוין מער וויפיל די רגילה, די רגילה צו געבן גייט צען מיל, אז איך גיי שוין מער פון דעם פאר די עלעפטע מיל, דאס דארף מען שוין, דאס דאס קומט שוין א גאנצע עקסטערע הונדערטער. על כל פנים ווען מען וויל טראכטן פון עבודת השם. עובד השם, איז די ווארט כסדר נישט וויפיל איך טו, נאר וויפיל איך ברעך זיך. אז איך טו און איך ברעך זיך נישט, דאס איז נישט קיין עבודת השם, דאס איז מורא'דיג און מען באקומט נישט שכר אויף דעם, אבער נישט דאס איז וואס דער אייבערשטער זוכט דא אויף דער וועלט. בכלל, דאס איז אין פרק ט ז, אבער בכלל מ'וויל אביסל מקדים זיין די ספר התניא, און בכלל חסידות, קודם כל מאכן הקדמה אז דאס איז א זאך וואס איז לאו דווקא חבד לגבי אנדערע חסידות'ן, פשוט אין חבד איז עס ארויסגעברענגט אויף א.

אונז דארף עס נישט מקדים זיין, האט עס אליינס מקדים געווען אין שער בלאט. די ווייער רייטע אייך כי קרוב מאוד די פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, וויל איך מסביר זיין היטב אייך כי קרוב מאוד. ווי אזוי ס'איז זייער נאנט. וואס איז נאנט? וואס איז דער וואס דארף זיין

אבער די אמת איז אז אין פסוק שטייט נישט במוחך און שטייט נישט במחשבתך שטייט בלבבך דאס טייטש אז ס'דא עפעס א ענין אין הארץ. בפיך ובלבבך לעשותו מיינט אז ס'איז טאקע דיבור טאקע לעשותו, ס'אויך די ענין פון בלבבך זאלסט האבן א געפיל דערצו. און אויף דעם פרעגט זיך די שאלה ווי אזוי. כ'הייס איינעם טון עפעס? זייער זייער גרינג. כ'הייס איינעם זאגן עפעס? לאמיר זאגן בפיחא. מ'הייסט איינעם לערן? מ'הייסט איינעם זאגן די הגדה? והגדת לבנך? מ'קען עס טון. צו ער וויל יא, צו ער וויל נישט, האט יא א געפיל, האט נישט א געפיל, כ'קען אים הייסן עס צו טון. אבער אויב דארף ער האבן א געפיל בלבבך, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך. ס'קען זיין איך האב עס נישט ליב, ס'קען זיין איך האב נישט קיין געפיל דערצו. מ'קען נישט צווינגען א מענטש צו האבן א געפיל. דאס איז באמת א שאלה וואס די מגיד פרעגט. די מגיד פרעגט ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדיך. זאגט ער ווי קען מען האבן א ציווי צו ליב האבן די אייבערשטער? אדער האב איך ליב אדער האב איך נישט ליב, יא? מען קומט אהיים און די ווייב האט צוגעשטעלט א סאפער, איך האב נישט ליב די סאפער, וואס זאל איך טון? איך קען עס, איך קען עס עסן! איך זיין א גוטע מאן, איך זאל נישט זאגן קיין איין ווארט, איך זאל עס עסן און שווייגן. און מען זאל פרעגן וואס איך וויל פאר די, איך ווייס, ספעציעלע טאג ווען איך זאג איך דארף דאס, ווייס איך, איך האב עס איינמאל א יאר, אבער.

צו הערן, דערהערן און זיך בפירוש און פארשטיין אז השם אלוקינו השם אחד, די ענין פון אחדות השם, די ענין פון השם אחד איז שוין גארנישט דא אין די וועלט חוץ פון דעם אייבערשטן, אלעס איז דער אייבערשטער, ס'איז נישט אז השם אחד ס'איז נישט דא נאך א גאט, אז מיר נישט מיינען אז ס'איז געווען עפעס צוויי געטער וואס האבן באשאפן די וועלט און אויף דעם קען די תורה אונז זאגן השם אחד ס'איז נאר דא איין גאט, ניין. א שם אחד מיינט עס איז נישט דא קיין אנדערע מציאות אויסער די אייבערשטער, עס איז יעדע מציאות וואס איך קוק זיך ארום און איך זע, דאס איז דער אייבערשטער אליינס, דאס איז א יסוד גדול אין עניינים פון חסידות, אנגעהויבן שוין פון בעל שם טוב, און שפעטער אין תניא און שערי יחוס ומיני רעדט ער ארום וועגן דעם, און באמת די חלק א' תניא איז אויכעט געבויעט אויף די יסוד, אבער זאגט די מגיד, איינמאל מען זאגט השם אלקינו השם אחד און מען פארשטייט עס און מען דערהערט עס מען קאנעקט זיך צו די ענין פון השם אחד,

אז דו וועסט ליב האבן אז דו וועסט זיך אריינטראכטן אין השם אחד. און די אמת איז אז בפיך ובלבבך לעשות זיי, די גאנצע יסוד איז דער זאך. און תענית גייט ער ארום רעדן, פירט אויס דארטן בדרך ארוכה קצרה, וואס ס'איז דא צוויי פשטים אין דעם, ס'איז דא א פירוש וואס מ'זאגט, אלטע חסידים פלעגן אמאל זאגן, בדרך ארוכה קצרה, אז ס'איז דא צוויי וועגן אין תענית, ס'איז דא די דרך ארוכה און ס'איז דא די דרך קצרה. ס'איז דא די דרך ארוכה. וואס דאס איז ווי ער רעדט עס ארום ביז פרק י ח אין תניא, וואס דאס איז פארשידענע עבודות וואס מען דארף טון כדי צו קענען כדי צו קענען אנקומען צו האבן די געפיל, נאכדעם איז דא די דרך קצרה, דאס איז פון פרק י ח און ווייטער, דאס איז גארנישט אזוי קצרה, מ'קוקט זיך אריין דארט און די גאנצע ענין פון אחדות השם, וואס שטייט אין שער היחוד אמונה באריכות, שטייט דארט בקיצור אין פרק ח ו א. אבער הקפרים, די נקודה, די עבודה חלק איז דער קצרה פארוואס זאל מען דארפן ארויסברענגען אין זיך די אהבה מסתתרת, די באהאלטענע אהבה וואס איז דא ביי יעדע איד, די אהבה וואס מ'האט אנגענומען בירושה פון אברהם, און דורך דעם וואס מען ברענגט ארויס די אהבה, איז קען מען, קען מען זיך מתגבר זיין אויף אלע, אויף אלע. אויף אלע שוועריקייטן, און מען קען האבן א געפיל, וו כ אפילו. און דאס איז, דאס איז אן די גאנצע עבודה וואס ער שטעלט אוועק אין די ערשטע זיבעצן פרקים, ווי ער רעדט ארום וואס איז די נפש אלוקית, וואס די נפש אלוקית, וואס די נפש הבהמה איז, און וויאזוי די נפש אלוקית שטארקט זיך איבער די נפש בהמה, איז אין ענין פון תפילה, וואס ער רעדט דארטן אין אנהייב. איז. די צוויי וועגן בדרך ארוכה וקצרה איז אבער דא נאך א פשט. אז איינער ווייסט אביסל, דרך ארוכה וקצרה איז בעצם א לשון, א לשון חזל. חזל פארציילן אז רבי שמעון רבי שיע בן בן חנניה האט געזאגט אז קיינער האט מיך נאכנישט מנצח געווען חוץ פון כ'מיין געזאגט צוויי קינדער, צוויי ירושלימ'ע קינדער. און איינע פון די צוויי מעשות איז אז ער איז געגאנגען אויפן וועג און ער איז אנגעקומען צו א פרשת דרכים, ער האט געוואלט אנקומען צו א געוויסע שטאט, איז געזעצן דארטן א אינגל ביי די פרשת דרכים, פרעגט ער דעם אינגל וועלכע וועג קום איך אן אין שטאט, האט ער געזאגט די וועג איז א דרך ארוכה קצרה, און די וועג איז א דרך קצרה וארוכה. איז אה, דאס איז א דרך קצרה ואריכה, זיי געגאנגען אויף די וועג, ס'איז א קורצע קורצע לאנגע וועג, און טאקע אין נישט קיין לאנגע צייט איז מען אזוי אנגעקומען צום שטאט, אבער ווי נאר ער וויל אריינגיין אין שטאט האט ער שוין נישט געקענט, דאס איז געווען דארטן גינות און פאראדייסים, ס'איז געווען דארטן פארשידענע זאכן וואס האט געשטערט די אריינגאנג צום שטאט.

איז די לשון אויפן שער בלאט איז בדרך ארוכה קצרה בפשטות מיינט ער די לשון חזל ער נוצט נישט סתם עפעס א געבארגטע לשון מען זאל נישט זאגן סתם אז עס איז דא דרך ארוכה ווי איז פרק יד ח' און דרך קצרה פון פרק יד ח' נאר וויל ארויסברענגען אז אז די ספר וואס איך געב פאר ענק דא גייט מסביר זיין די ענין פון קרוב מאוד בפיך ובאפך לעשות זוי בדרך ארוכה קצרה, דאס הייסט פון איין זייט איז עס דרך ארוכה, ס'איז נישט קיין גרינגע וועג, ס'איז נישט קיין קורצע וועג, אבער עס איז ארוכה קצרה, דאס הייסט אז סוף כל סוף קומט מען דארטן אן. וואס איז פשט אז סוף כל סוף קומט מען דארטן אן? דאס הייסט אז ער גייט אוועק שטעלן א וועג וואס נאך די לאנגע ארבעט וואס מען דארף טון, סוף כל סוף קען מען אנקומען אז די זאך זאל זיין מיינער. פשוט מסביר זיין די נקודה וואס איך וויל ארויסברענגען איז, וואס דאס איז לכאורה קען מען זאגן די חידוש פון חבד איז, די חידוש איז אז עבודת השם איז א זאך וואס איך זאל ארבעטן, ווי פריער גערעדט, ס'איז דא א ענין פון זיין א עובד עובד אלקים, ס'איז דא זייער אסאך וועגן וואס מען קען טון, און צו קענען עס איז דרך קצרה, אבער עס איז קצרה ואריכה, פארוואס? ווייל סוף כל סוף ווער איך נישט דער עובד השם, פארדעם איז בעל תניא זייער שטארק מדגיש געווען, ער האט זיך געדינגען מיט ר' שלמה קארלינער אויף דעם, די ענין פון. עבודה בכח עצמו, מען דארף אליינס אליינס הארעווען, נישט אז דער צדיק ער ער נעמט נעמט די חסידים הייבט זיי אויף, די חסידים פלעגן זאגן, די צדיקים פלעגן זאגן כאפ דיך אן אין מיין גארטל, וואס אגב אין חבד איז דאס אויך דא אזעלכע מיני מעשות, אבער די די די אלע מעשות אין חבד קומט צוזאמען מיט א מיט די עבודה וואס דער מענטש דארף אליינס אריינלייגן, די יסוד פון חסידות חבד איז וואס כ'האב שוין געוואלט אפשטעלן פאר עטליכע נקודות, אבער די סוד פון חסידות חבד איז די נקודה אז א מענטש דארף ווערן א עובד השם. און יעדע זאך ווי מען לערנט חסידות דארף עס אונז צוגעבן צו דער זאך איך זאל ווערן א עובד השם. שוין מאכן הפסקה מיט א ניגון און מסביר זיין. לחיים לחיים. ווי געזאגט אז ס'איז דא צען ניגונים פון פון צען וואס מ'רעכנט פאר די צען ניגונים, ס'איז דא נאך אסאך ניגונים, איינע פון די ניגונים וואס נתניה האט מחבר געווען איז מער ווי א ניגון, ס'איז א תנועה, די תנועה איז געבויט אויף צוויי פסוקים, זייער אינטערעסאנט די צוזאמשטעל פון די צוויי.

והיו לטוטפות בין עיניכם. דאס איז א תנועה וואס כ'ווייס נישט אויב מ'ווייסט פונקט ווען די תנועה איז נתחבר געווארן, די תוכן פון דער ענין איז, א מענטש האט א געגועים, כאל תערוג על אפיקי מים כנפש תערוג על היכל אלקים, זייער אסאך מאל.

אז דער געיארגיען זאל נישט בלייבן אין געיארגיען, נאר דער געיארגיען דארף אראפקומען אין עבודה בפועל. אין גאנץ ספר התניא, יעדע זאך וואס ער זאגט, אלעס דארף ער צוקומען צו וויאזוי עס איז אין עבודה. יעדע ענין דארף זיין א עבודה'דיגע זאך, עס דארף האבן א, דארף מאכן א חילוק אין מיין עבודת השם.

אבער די ענין פון פון חסידות איז נישט די ענין פון סעודת התורה, די ענין פון חסידות איז ווי אזוי ברענגט מען אראפ די זאכן אין עבודת השם, אין אונזער עבודת השם, ווי אזוי ברענגט מען אז איך זאל זיין א עובד השם, איך זאל זיין א עובד אלקים, און נישט חס ושלום א לא עבודה, יעדע זאך דארף מען דאס טרעפן. פשוט אביסל ממחיש זיין די ענין פון כי אל תהרוג ואל תבוס בעיניך, סתם צוריק צום ניגון, ואל תבוס בעיניך איז די ענין פון מצוות מעשיות, פשוט לייגן תפילין, נישט בלייבן אין די געגועים. ס'דא א מעשה, ס'דא א מעשה וואס די, צוריק וואס מ'האט פריער גערעדט די סדר השתלשלות הדברים, ווען די בעל תניא איז אנגעקומען צום מגיד,

ווי פריער האט ער זיך צוריק געדרייט די זייגער האט ער געלערנט מער ווי דריי שעה און אנגעהויבן נאך עפעס א געשמאקע לימוד וואס זיי האבן געלערנט ממש טיפע ענינים און אביסל שפעטער האט רבי אברהם המלאך האט אים געפאקט ביי די מעשה איר כאפט בעל התניא זיצן און עסן א בעיגל מיט פיטער. אונז האבן יעצט געזעסן דא אין די הויכע טיפע סודות התורה, געפארן הויך הויך, דאס דאס הייסט א וועג אן מיט פיטער, דאס איז וואס האט דיר געכאפט? האט ער מסביר געווען, ווען איך האב געלערנט די סודות התורה, האט עס מיר מורא'דיג דערנומען, אז ממש איך האב געהאלטן א כלות הנפש, איך האב געהאלטן אז ממש די נשמה גייט ארויסגיין פון די גוף, אזוי ווי נדב אביו, ווי עס שטייט אין דער ארכיון הקדוש, פרשת אחרי, די געוואלדיגע מסיכת הרי ו, סי די, די אלע לשונות וואס דער ארכיון הקדוש נוצט דארטן, אויף דעם וואס נדב אביו איז זיי משיג געווען, זיי האבן דערפילט, דערהערט, די געשמאק פון קרבת אלוקים ליטוב, ממילא זענען זיי, זייער נשמה איז ארויס. געזאגט, כ'האב געפילט אז איך האלט אויף אזא מין מצב פון כלות הנפש, אבער איך האב געוואוסט אז נישט דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל. דער אייבערשטער וויל נישט אז מיין נשמה זאל ארויסגיין און איך זאל שטארבן, דער אייבערשטער וויל איך זאל זיין א עובד השם, איך זאל זיין א עובד אלקים, און שטארבן נישט דאס איז די תכלית, די תכלית איז איך זאל בלייבן א עובד אלקים. מילא האב איך גענומען א בעגעל מיט פיטער זיך צו דערכאפן דאס הארץ עס זאל נישט אויסגיין. דאס איז בפשטות וויאזוי מען לערנט, מען לערנט מען איז מסביר די מעשה. אבער די אמת איז עס איז דא אין דעם א טיפערע געדאנק וואס איך האב אמאל געהערט איך דענק נישט בשם וועם אז לאז מיך אנקוקן די בעגעל מיט פיטער עס איז א מורא'דיגע טיפע ווארט וואס בפשטות לערנט מען אז ס'איז דא די צוויי זאכן, ס'איז דא וואס זיי נעמען א מלחמה, אדער וואס מ'רופט א באלאנס, ס'איז דא מצד אחד איז דא די געוואלדיגע רצי, די געוואלדיגע צי צום אייבערשטן, די געוואלדיגע געגועים, די כלות הנפש וואס איז דא, און מצד שני איז דא דער שואף, די קום צוריק אין וועלט, עס א בעגל מיט פיטה, בארואיג זיך, גשמיות'דיג בעגל מיט פיטה, זיך פיטער, זיך פעט, ממש כאפ עפעס, זאל זיך דערהאלטן, צדיקים פלעגן בשעת זאגן תורה,

קריך אין די טיפע טיפע ענינים, און איך פיל די געוואלדיגע געגועים, די געוואלדיגע תשוקה און צמאון צום אייבערשטן, אז יעצט בין איך א עובד אלקים, און אויב גיי איך אוועק פון דעם, און איך גיי צוריק אין וועלט, בין איך נישט א עובד השם. ניין. א עובד אלוקים הייסט אז איך דין דעם אייבערשטן אויף יעדע טריט און טריט וואס איך טו. וואס איך טו אין לעבן, נישט קיין חילוק וואס ס'זאל נאר נישט זיין, איז עס עבודת השם, אויב מען טוט עס פאר די ריכטיגע כוונות. במילא האט ער געזאגט אזוי, איך האב געפילט אז נאך די לערנען סודות התורה, וויל מיין נשמה אוועקלויפן פון די גוף, איך וויל אויסגיין כלות הנפש, דאס איז די רצי, די צי צום אייבערשטן, שוין ווייסט, גיי עס א בייגל און פיטא און טרעף דארטן דעם אייבערשטן, גיי אראפ אין וועלט, נישט כאיל תענג על אפיקי המים איז אינגאנצן ערגעץ אנדערש, וואויל איז די תופס בין אני איך נעם א גשמיות'דיגע לעדער פון א בהמה, מאך דערפון א תפילין, שרייב פרשיות, אויף א קלאפ פון א בהמה, לייג עס אריין אינעווענדיג, ניי עס צו מיט גידן פון א בהמה, נעם דעם תפילין, לייג עס ארויף אויף דיין פליישיגע האנט, און זיי מקיים מצוות תפילין, טרעף דארטן דעם אייבערשטן. כאיל תערוג על אפי כמים, איך האב געגועים צום אייבערשטן, ווי אזוי קען איך זיך בארואיגן, אנזעטיגן די דורשט וואס איך האב צום אייבערשטן, והואיל אתה תופס בעיניך, טו א מצוה, זיי מקיים רצון השם, דאס איז א יסוד גדול, די יסוד גדול איז זיי מקיים רצון השם, אויב דין איך זיך, וויל איך זיין א צדיק, וויל איך זיין דער לא יעבודו, איך לערן אַכצן שעה מעת לעת, איך קריך אין הויכע ענינים, איך לערן פארשידענע טיפע זאכן, אבער צו מיר האט עס נישט קיין שייכות. איך טרעף נישט דעם אייבערשטן, ווי דער אייבערשטער האט מיר דא אוועקגעשטעלט אלס א נשמה און א גוף גשמי. דער אייבערשטער האט געמאכט א וועלט, בראשית האט דער אייבערשטער באשאפן א גשמיות'דיגע וועלט, בית ראשית בית ישראל בשביל התורה, אז א איד, א גשמיות'דיגע איד זאל מקיים זיין א גשמיות'דיגע מצוה דא אויף דער וועלט. דאס איז די גאנצע תוכן פון ספר התניא, און אפילו שפעטער מ'לערנט אין שערי יחוד ואמונה, לערנט מען פון טיפע עניינים, וואס אחדות השם, די אמונה פון דעם אייבערשטן, ס'איז זייער אינטערעסאנט, דאכט מיר ס'איז אין פרק, כ'מיין אין פרק ל' א' אין תניא, אפשר מחדש אין פרק ל' ג'. זאגט ער דארטן אז פארוואס לערנט מען די אלע טיפע ענינים, נישט פארוואס, ער זאגט אז ווען מען לערנט די אלע טיפע ענינים און ס'לייגט זיך אפ אין שכל, ס'הייסט איך פארשטיי, איך דערהער די אלע טיפע ענינים, האב איך געמאכט, איך וועל זאגן יעצט א ווארט וואס איך וועל צוריק קומען צו דעם באלד דאס מסביר זיין, האב איך געמאכט א דירה בתחתונים, וואס טייטש איך מאך א דירה בתחתונים? אז אין די טראכטן נישט אריין טראכטן למטה המעני וואס דאס איז די קאלטע שכל דארטן ברענג איך אריין דעם אייבערשטן דאס הייסט איך לערן נישט די טיפע ענינים ווייל wow איך קען קריכן העכער איך קען זיך מער אויסטוהן פון די וועלט איך קען ווערן להבדיל אלף אף אלפים אזוי ווי די די גורוס אין אינדיע וואס קריכן טיף און זיי עסן נישט און זיי טרינקען נישט און זיי זיצן דארטן ליידן די טומאה די עבודה זרה וואס זיי טוען וואס מעדיטעישן וואס קומט פון די פון די מזרח, נאר איך גיי אריין אין די זאכן אראפצוברענגען דעם אייבערשטן אין זיך, אראפצוברענגען די אייבערשטן נישט נאר בפיך און נישט נאר לעשותו, נאר אפילו בלבבך, אז אין מיין פליישיגע הארץ, אין מיין פליישיגע מח, זאל דער אייבערשטער דארטן זיך געפונען. און דאס איז די איינציגע סיבה וואס איך בין דא אויף די וועלט. פארוואס בין איך דא אויף די וועלט? צו ארויסברענגען ווי אלעס, יעדע פרט און פרט אין די וועלט, איז דאס אלץ צו אראפברענגען דעם אייבערשטן דא אויף די וועלט. דעם לשון איך האב פריער גענוצט, דירה בתחתונים, וואס הייסט דירה בתחתונים? מיט א מדרש. דער מדרש זאגט אז נשאר הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. דאס איז געברענגט טאקע אין דארט אין יענע פרק, איך מיין למה ג, איך מיין למה ג טאקע, וואס? למה זאב רעדט ווייטער וועגן וועגן דיעה בתחתונים אז אפילו א בינוני וואס וועט קאמיש ווערן דאס וואס זיין תכלית דא אויף די וועלט וועט קאמיש אויסשטייגן, איך וויל צוריקקומען צו דעם אויך כמה נתונים, אבער אבער למה ג רעדט ער דארטן, הא? די זאגסט למד ה' למד ו', יא, ניין, איך רעדט למד ג', למד ג' דארף מען רעדט וועגן די בתחתונים, וזה כל האדם ותכלית בגיוס עבדיות כל העולם הסליעות לא יסבורך דיר בתחתונים, דער מדרש תנחומ, איך מיין קיין מדרש תנחומא, דאס איז געווען א יסוד גדול אין די תורה פון פון תניא, אין תורות פון חבד. איז מאכן א דירה בתחתונים, וואס טייטש מען מאכן א דירה בתחתונים, צוריק וואס מען האט פריער געזאגט בית ראשית, די אייבערשטער האט באשאפן די וועלט, בית ראשית בשביל ישראל בשביל התורה, די גאנצע וועלט האט א פלאן, די גאנצע וועלט האט א תכלית פארוואס איך בין דא, זיי זאגט מען אסאך מאל קען זיך אריינכאפן אזא מחשבה זרה'לע אז אפשר וואלט געווען בעסער אז די אייבערשטער מאכט אונז ווי מלאכים וואס מ'דארף נישט עסן און מ'דארף נישט טרינקען און מ'דארף נישט לעבן מיט א פרוי און מ'קען זיין ממש גאנצן טאג טראכטן וועגן די אייבערשטער אבער בפועל ממש נישט דאס איז רצון השם נישט דאס האט די אייבערשטער געוואלט די אייבערשטער האט געוואלט אז דער אייבערשטער האט געמאכט א גשמיות'דיגע וועלט, יהי רקיע, יהי אור, יהי רקיע מטאטשע הארץ דשא, און דער אייבערשטער וויל אז אין דער וועלט זאל מען אראפברענגען דעם אייבערשטן. מצוות מעשיות איז א יסוד גדול אין חסידות, אז פשוט מ'דארף פשוט טון א מצוה. איז במילא ווען מען קוקט אין אפילו אזא מין זאך ווי זיך אריינטוהן אין טיפע ענינים לערנען חסידות, דארף עס זיין נאך א חלק פון דירה בתחתונים, ווי אזוי דינט מען דעם אייבערשטן, ווי אזוי ברענגט מען אראפ די אויף די אייבערשטער דא אויף די וועלט. זאג מיר אפילו ווען די מחשבה זרה'לע איז נישט אזא מחשבה זרה'לע, אפילו ווען מ'פרובירט עס ווי נישט ווי צו אראפ אוועק פטר'ן אלע ענינים וואס שטערט און די גשמיות'דיגע זאכן, אוודאי מ'דארף נישט ליגן אין דעם, מ'טאר נישט ליגן אין דעם, מ'דארף ליגן אין העכערס, אבער אבער די צייט ווען מ'ליגט אין די העכערס אמאל איז דארף מען אלעמאל געדענקען אז ס'דארף זיין עובד השם, ס'דארף זיין עובד אלקים און נישט חס ושלום מה שלא עבדו, דאס הייסט ס'קען אמאל זיין אז ווען מ'לערנט די ענינים איז עס נישט רצון השם, ס'איז נישט וואס די אייבערשטער וויל, ס'איז וואס איך וויל, מ'דינט זיך, ס'איז א, משלים את עצמו, אז איך בין א איד וואס דאווענט, איך בין א איד וואס לערנט, איך בין א איד וואס לערנט גמרא, איך בין א איד וואס א שולחן ערוך איד, איך קען שולחן ערוך, איך קען פסק'נען א שאלה, איך בין א איד וואס לערנט אביסל א פי רמז, מיט אביסל אלשיך הקדוש, אז די דרוש, רעדט בשם חתם סופר, איך לערן, איך קוק אריין אביסל אין קבלה ספרים, אפשר מאל אין א רשש סידור. איך לערן אויך אין חסידות, איך לערן אויך עפעס נאך עפעס א שלב אין אין די אייבערשטער'ס תורה, תורת השם. אבער די אמת איז אז מ'דארף געדענקען אז נישט דאס איז, ס'איז נישט וועגן מיך. יעדע זאך וואס מ'טוט איז אלץ פאר דעם אייבערשטן, ס'דארף זיין עובד אלקים. ממילא אפילו ווען איך לערן וואס עס זאל נאר נישט זיין, דארף עס זיין ווייל דאס איז רצון השם, דער אייבערשטער וויל אז איך זאל לערנען די חלק אין תורה, דער אייבערשטער וויל אז איך זאל זיך אריינטון אין דעם, און פארקערט, איך לערן די חלק אין תורה, וועט עס מיך אויסלערנען ווי צו טרעפן דעם אייבערשטן אין יעדע זאך, ס'גייט מיר אריינברענגען די ענין פון אחדות השם, אז איין עוד מלבדו איז גארנישט דא אין די גאנצע וועלט חוץ פון דעם אייבערשטן, און ממילא וואו מען גייט, וואו מען שטייט, אין די גרעסטע, טיפסטע, טריפסטע זאכן, ווילסט טרעפן, טרעף דעם אייבערשטן אליינס.

איז די מגיד האט זיך אוועקגעשטעלט דאווענען, און די שמונה עשרה האט נישט גענומען אזא קורצע צייט. זיי האבן געענדיגט דאווענען, האט דער חבר אריינגעגאנגען צום מגיד שמועסן, האט אים געזאגט, איך פארשטיי נישט, אמוני ישראל, אונז האבן צוזאמען געלערנט די אלע כוונות מיט אלע ענינים וואס די קבלה, און איך בשעת מעשה, איך קלוג נאך אין די זאכן, איך טראכט נאך די אלע זאכן, און מיין שמונה עשרה האט נישט גענומען אזוי לאנג. וואס איז די פשט פון דעם? האט ער געזאגט אז דו ביסט דאך א סוחר, וואס טוסטו כדי צו קויפן סחורה? וואס הייסט? איינמאל א יאר פארט מען קיין לייפציג, וואס טוט מען? מען פארט ארויס פון די שטאט און מען נעכטיגט איבער דא, נאכדעם פארט מען ווייטער ביז מען קומט אן קיין לייפציג, אין לייפציג דרייט מען זיך פון רעכל צו מעכל, מען טרעפט די סחורה יענע סחורה, מען קלאפט צאם, מען לייגט עס ארויף אויפן וואגן, און נאכדעם פארט מען צוריק אהיים, און שופט איבער די שטעטל און יענע שטעטל, און ביז מען נאך די גאנצע טלטול הדרך קומט מען אן צו זיך אין שטוב, און דעמאלס פאקט מען אויס די סחורה, און נאכדעם הייבט מען עס אן פארקויפן, אזוי במשך די יאר פארקויפט מען די סחורה, האט מען פון וואס צו לעבן. זאגט די מגיד איך פארשטיי נישט. וויפיל צייט נעמט אזא זאך? א חודש צוויי? איז דען נישט בעסער אז בלייבן ביי זיך אין שטוב, און אנשטאטס ארויס פארן אין די מרחקים פאר צוויי חדשים, זעץ דיך אוועק ביים טיש און הייב אן טראכטן, יעצט פארט מען ארויס פון שטאט, און יעצט קומט מען אן צו די אכסניא. יעצט נעכט איז מען איבער, יעצט גייט מען צו יענע ווייטער אין שטאט אין יענע אכסניא, און ענדליך איז מען שוין אנגעקומען אין לייפציג, און יעצט גייט מען אין מארק און מען קויפט איין אלע סחורה, און מען האט שוין געטראפן די סחורה וואס מען דארף, מען האט שוין אנגעלאדענט אויפן וואגן, און יעצט הייבט מען אן צוריק צו פארן, יעצט איז מען אין די אכסניא, און מען פארט ווייטער אין די אכסניא, און ביז מען קומט אין שטאט, ווי לאנג דויערט אזא זאך צו טראכטן? צען מינוט, א שעה, איז דאך נישט אסאך אסאך בעסער. זאגט ער פארן מגיד, אה, איך זעה שוין, א בטלן ביסטו געווען, א בטלן ביסטו געבליבן. אז איך פאר נישט דארטן אין שטאט, איך פאר נישט צו די אלע אכסניות ביז איך קום קיין לייפציג, קיין סחורה וועל איך נישט האבן. האט ער געזאגט, דאס איז די זעלבע זאך, דו טראכסט אויך די כוונות, אבער איך בין ביי די כוונות. דאס הייסט, יעדע עולם צו באטראכט דארטן בשעת די אלע כוונות געפינען זיך אין דעם עולם, אזוי גיי איך פון עולם צו עולם העכער און העכער, און דאס נעמט נישט קיין קורצע צייט, דאס איז נישט מער באטראכט וועגן די אלע זאכן, דאס איז פשוט זיך ווינדן ביי יעדע זאך. אינטערעסאנטע מעשה פון מגד א, אבער מ'קען עס אפשר מקשר זיין אויך אין די ענין.

יא כוונת הרשע, פארשידענע זאכן וואס מען קען מכוון זיין, און דאס איז א געוואלדיגע זאך, מען מאכט עס נישט אוועק, אבער די מגיד האט געטענהט אז דו ביסט נישט דארטן, ס'האט דיך נישט איבערגענומען, ס'האט דיך נישט איבערגעמאכט, אז דו גייסט דורך די אלע כוונות מוזטו זיין דארטן, דו דארפסט גיין אין די פלאץ און אין יענע פלאץ, ס'דארף מאכן א שינוי ביי דיר, און נאר אזוי. קענסטו טאקע, דאס איז די אמת'ע, די אמת'ע וועג ווי אזוי האבן א שייכות מיט די כוונות. חיים, חיים. סיום סיום איז אז יעדע זאך וואס וואס מען לערנט דארף עס זיין דארף עס זיין רצון השם. מ'מוז אנרופן טאקע מיט די ווארטן פון די בעל התניא, נישט אז יעדער איינער קען קען אנקומען צו דעם, ס'איז א ווארט וואס בעל התניא האט עס געזאגט, און ער האט עס געזאגט אפילו ער האט עס געזאגט אין אין בשעת דביקות, אבער הכוונה מ'האט עס מ'האט עס אונז פארציילט אז עפעס סיי אז מ'פארציילט עס איז א געט עס אונז א נתינת כח אז מ'זאל קענען און סיי האבן א געוויסע ווי זאגט מען אויף ענגליש א פערספעקטיוו ווי אזוי אנקוקן די זאך. צמח צדק שרייבט אז דער בעל התניא בשעת דביקות פלעגט ער זאגן די ווערטער, איך וויל נישט דיין גן עדן, איך וויל נישט דיין עולם הבא, איך וויל נישט דיין גן עדן עליון, גן עדן התחתון, איך וויל נאר דיך אליינס. דאס הייסט. אז יעדע זאך וואס א מענטש מענטש טוט דארף מען זען צו וואס איך טו דא ליגט דער אייבערשטער אדער דאס איז עפעס ווי זאגט מען א שלימות פון מיך אליינס, דא פארדין איך גן עדן, דא עולם הבא, דא האב איך עפעס א געשמאקע שבת, אפילו א געשמאקע שבת, די שאלה איז, איז עס מיין געשמאקע שבת אדער איז עס דער אייבערשטער'ס געשמאקע שבת? ווי קען מען זען וואס איז טאקע צו ס'איז די אייבערשטער צו ס'איז מיך? כ'קען מסיים זיין מיט די מעשה, כ'ווייס נישט פארוואס די מעשה איז אמאל האט מען נישט גערעדט וועגן דעם, אבער רבי שב האט זיך פארציילט, ער האט געזאגט, מיין שווער האט מיר פארציילט די מעשה און ער האט געוואוסט אז ער פארציילט מיך אזעלכע זאכן, איך זאל נישט קענען איינהאלטן און איך וועל עס פארציילן ביי רב, ממילא איז א סימן אז מ'מעג עס פארציילן, אז עס איז געווען אמאל יום כיפור, אינמיטן נעילה האט בעל התניא. אויסגעטון טלית און איז געגאנגען אין עק פון שטאט, כאניש געוואוסט ווי, אבער שפעטער מיט געוואויר געווארן געגאנגען אין עק פון שטאט, דארט איז געווען א יולדות וואס איז געלעגן דארטן אליינס און יעדער איז געגאנגען אין בית מדרש, און ס'איז געווען ממש א סכנה, האט ער געהאקט האלץ און כ'מיין אנגעווארעמט די שטוב, ער האט אנגעקאכט א זופ און איר געגעבן צו עסן, און שפעטער איז ער צוריק געקומען, ס'איז געווען יום כיפור, שפעטער איז ער צוריק געקומען ווייטער דאווענען. בצד המעשה, די תוכן פון די מעשה איז, אז לכאורה, אוודאי על פי הלכה, איז האט ער געדארפט דעם מצוה וגדול, יא? מען דארף מחלל שבת זיין, די הלכה איז שוין חנוך מצוה וגדול. איז ווער דען א גדול מער פון בעל התניא? אוודאי האט ער געדארפט גיין, ס'איז נישט קיין שאלה, אז פיקוח נפש דוחה כל התורה, ווער דארף גיין מצוה וגדול? די נקודה איז מער פון דעם. האלטסט אינמיטן נעילה, דו ליגסט אין די העכסטע זאכן, פארוואס ביסטו מרגיש אז דו ביסט אין אן אנדערע עק פון שטאט, דו ביסט א ילדות וואס דאס? דו ליגסט אין העכערע זאכן, זיי אויסגעטון פון די וועלט. דאס איז די נקודה. די נקודה איז, וואס איז רצון השם? איך ליג נישט, איך בין נישט אין נעילה, איך וויל נישט ווייל עפעס עולם הבא, עפעס עולם ה, גן עדן עליון, גן עדן התחתון, עפעס מיין שלימות. וואס איז רצון השם? איך וויל נאר אז דיך אליינס. טרעפן דעם אייבערשטן אליינס. לחיים לחיים.